سلاوتان لێبێ ئەوە شانامێری مۆبایلە تازەکەی کۆمپانیای هەواویە وای هەفت پرایم 2010 دەبانەوە مێرە نرخەکەی زۆر زۆر گونجاوە کە 1669 دلاری ئەمریکا تامەندەکانیشی لە چاو نرخەکەی زۆر زۆر بەرزە یعنی تابەت مەدەکانی لە تاو نرخەکەی زۆرە مێمۆری برێن بیرگەی ناوەچەکەی سی دو گێگایە ڕامەکەی سێ گێگایە سێ شوێنی دەرچەی مێمۆری سیمکاتی هەیە واتە دوو سیمکارتی دەخوا و لەمان کاتیشدا دەتوانی مێمۆریشیشی لۆ دابنێی تا دوو سەد و پەنجا و شەش گیگا دەخوێنیتەوە هەروە لە لە تایبەتمەندەکانە زۆر ناسراوەکانی کە لەم ساڵدا زۆر باوی هەیەویش تامەدمێنی ناسینەوەی دەموچاوە یان دەتوانانی بەهۆی ڕوخساری خۆت ئامێرەکەت بکەیتەوە ئەوان بەرگەچی زیادەیە لە مۆدیرە بەرگەشی زیادیان داناوە وەشان ئامێرەکەیان کە گرنتی ساڵێکی لەگەڵدایە

با ئامێرەکە بکەینەوە بزانین ئامێرەکە کووە کە بۆ یەکەم جارە لە کوردستان پیشان دەدرێ سوپاس بۆوانێک کە ئامێری چونێ دەکردن هەڵێوەما دەدەنێکە تاقی بکەین و بۆ یەکەم جار بابزانین چی تێدایە ئاوایان پارێزەرە پارێزەری شاشەی ئەوەش لە تابەن بەرگەکانی هەواویە کە زۆربەی کات شتی ناخۆی لەگەر دادەنێتن پێکاتەکانی دیکەی ئاسایی ئەوەیان بۆ شوێنی سیمکارتوەوە لەگەڵی دادنین ئەوەیان

ئەوەش ئامێرەکە خۆیەتی ئامێرەکە زۆر شاشێکی زۆر گەورەی هەیە زۆر گوداوە بەدەستیشت لە ئامێرە سوکەکانە واتە زۆر زۆر سوک نییە کاس بکە شتێکی بێکەڵکە بەڵام کێشەکەش کێشەی زۆر گونجاوە بەڵام زۆر خۆشە لە دەستدا

ئامێرەکە پێکەین پێش ئەوەی ئامێرەکەش پێکەن بە ئەوانەشان تنشتەکانیان باسکەن شوێنی سەوت زیادکردن و کەمکردن شوێنی پێکردنەوە کوژانی مۆبایل قفلکردن شوێنی سیمکارت سیمکارت و مێمۆری

ئێستا ئامێرەکە پێ بوو داوای ڕێکخستنەکانت لێ دەکاتن ڕخستنی زمان و هەندێک ڕخستنی گشتی داوای ئەوەی دەکات کە سیم کارتەکەی بەە لەسەر زارە لای دەی تەنها دەمانوێ ڕکارەکەی پیشان بدەین پەیوەست کردبم بە وای فای ئەوانە شتە نامانوێ شان تایبەت بە بەکارهێنانی خزمەت دوسەکانەکانی گوگڵە ئەوەیان کە ڕزامەندیمان دەربڕی ئەگری باکە لێرە دەرێ دەتوێت لە ئامێرێکی دیکە فیلەکان و ناوەکان تۆشتانت بینیان بە شێوێکی نوێ دەست پێکەمە بە شێوێکی نوێ دەست پێ دەکەی سکیپ لە هیچ ئابێرێک نامانوێ شتەکانمان بینینەوە نۆت ناو نامانوزار لەگەرە بەش بوەستین ئەمەشیان دەتوانی پەنجە مۆر دابنێ و ڕوخسارت دابنێ بە ئێستا کە داینانێ گێت ستارت دەست پێ دەکەی ئەوە ڕووکاری مۆبایلەکەی ڕووکارێکی زۆر خاوێن و زۆر سادەی هەیە هیوادارم ئاپێنەکەتان بە دڵ بوو بیتن و یەکەکە لە ئامێرە زۆر باشەکانی ئەم ساڵ کە لە نرخدا گونجاوە و و تایبەتمەندەکانشی زۆر چاکن لە بازارەکانیش بە 1669 دلار دەستان دەکەوێت سوپاستان دەکەم و خواتان لەگەڵ